Caalaaf kan nikatan. Inni nuni beeka ta caalaa ifiifuu isa yaamti maaliif Mm. isa yaamti hadiyyaa tanaa jala jira laal laal waan tanaan hin tuqe laal jala kanaan gartaa jala salaa waan irraa gara ra'u waan san hin tuqe laal qabadhu ulaa karraa dheeyxeeti ulaa isaanii akkanuma jalaan nayxalaa ulaa jalaa laal akkanumatti laal laal ulaan akkana jirtiin Eh. akkanumatti laal ulaa jalaan chibaxettee ol nayxa ifiif mana seenti Ayyee. asin taatu Ayyee. ammoo ani sii kanu ni beektaa Mm. Maalini hangi kun noolii teeti. Laal. Tijja irratti hin deemu. Eh, Kuni noolii godhatta Ayi. lakkaa ifirraa laali. Tokko, lama, sadii, afur, shan, Eey- jaha. Eeywa kuma jaha Eh. kumni jahan kun Mm. waanuma nooliitii fi waan bishaan keetiiti. Ayi. Mushkee kan masruufa keetiitii miti. Mm. Kuni waan nooliiti. Karaa ittiin deemu. Eh, Karaa ittiin deemtee Ayyee. Bakka san dayite bishaan pepsi barbaade. Muush akka namni sin agarre. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi daawwattoota hidaayatu jirra jirtu. Salaamtaa gaafadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi maatii hidaayatu akkam nagaa fayya jirtu. Jirra nagaa. Dhagiyaa. Ramzii taate obboleettii isaa taate gurbaa mataa moluu kan irra godaanaan mataa irra baatisan taate dawaa caalaa anaatu harkaa qabaa na gaafadhaayi caalaa ana malee namni fayyisuu danda'u hin jiru dawaan isaa na bira jirti laalaa kun olaal dawaa isaa akka ajaa'ibaattiin harkaa qabaaf caalaa dawaa caalaa anaa harkaa qabaa laal laattan akka kubbaa tana harkaa qabaaf caalaa dawaa ajaa'ibaa tan liqimsaan takkittiin inni liqimsu akka ajaa'ibaa geessi. Mee maaliif na bira hin finne tan caalaa aboo ati akkam ta'uu feeta? Haa? Akka takka. Usii maal itti lib lib lib lib lib jechuun sitti argu kun? Laal yaaboo dhagayaa wayin isinii himaa bakkaan qabeen beekaa caalaa nagee mana keessaan teessanii goda hallattiin deemtanii bakka hunda neettanii mana namaa hundarraan hin deemina na bira fidaa dawaan isaa na bira jirti anaa dawaa godhaaf hoggaa na bira fiddanitti caalaan ni fayya mee bakka feetan markasaa miti as yoo feetan Biyya biraatu isaa farsiisaa caalaan numa hin fayyu hangana bira dhufu takkatti abbaa feetan itti geessaa an caalaa bakkaan dhawee dhaweetiin jira if hin dadhabsiisinaa na bira fiddan taanaan caalaan ni fayya akkam hin fayyu boo Hin fayyu. hin fayyu caalaan Hin fayyu. caalaan na bira dhufnaan akka ajaa'ibaatti fayya Caalaan na bira dhufe taanaan akka ajaa'ibaati fayyanii fayyaa miti caalaan akka ajaa'ibaati fayyee qaalii tiyya hunda godhee wallaahi aruusa ajaa'ibaa kana wajjin godhe mee maaliif hiifinu jittuu dhaabbatan jetta jarri kun tana dhibde tanaa. Wanni Caalaa jeetiin laffa'ee waan tanaas bitadhee caalaa jechaadhaaf laffa'ee deemu jira an. Mee maaliif nu jidduu dhaabbatan jetta caalaa mana keessa qabanii caalaan dhugaa ni feetanii waa hunda qopheessee beetiin jira. Caalaan ifii ni deemee bakkaan an jirutti nu bira dhufa. Namnummaan tokko abbaa fada tahee dhoorkuu hin danda'u. Ani jechuun nama ajaa'ibaa. Harkaa kiyya kana nama ozoonii fi kokkofluu ni kokkofalchee kofla siitii fi dhugaa sii addan beekanidha. Akkasumaa dhugaatti Akkanumaan akkana koflu kanaan bakkaan an siin miidhu hin beektu. Caalaa akka ajaa'ibaatti lafa jalaan ergaafiin ergaa hin an ergeef san ergaa addaa ta ajaa'iba. Kunoo anuu sheek- sheekaa ani fiifuu sheekaa ajaa'ibaa laal kan nam tokko nan beeyne laal. Sheekaa ajaa'ibaati bilaashiin akkana waan tana ba'adhee deema ani fiifuu sheekaa ajaa'ibaa. Haa. laal darbaan tiyya ta'a darraan adeebite kun na laalaa hordoftootaa fi daawwattoota kiyya ani fiifuu sheekaa ajaa'ibaa kana laal. Caalaa silaa na bira fidanii Caalaa akka ajaa'ibaattiin fayyisa laal. Maalfiin fannoo tana fannifadhee deema wanni tun laal qaama kiyya guutuudha laal. Laal na gubbaan ta'isu bineentii ni beektaa nama biraa malee. Maalfiif na gubbaan ta'inye? Laal. Hadiyyaa ajaa'ibaatiin qaba. Ani fiifuu sheektittii ajaa'ibaa. Maalfiin an sheeka ajaa'ibaati? Waa meeqaan dalagaa caalaa niin fayyisaa jennaan naa didan. Haa. Caalaa fayyisuu laal. Kaardii ajaa'ibaatiin wazza'uu fi deema laal. Aslaal alaal kaardii ajaa'ibaa. Ha. Kaardiin tun jammi ta aruusaati naaf jechaaf dhufte. Aslaal alaal likkitti laala onnee isiirra jirtu laala. Hordoftoonni fi daawwattoonni. Hadiyyaan tun ta caalaadha adeemtu onnee isiirra adeemtu laala laala. Istaayila addaatittiin fideef laal fannoo isiin qabdu. Sunuu habbaa takka lama finneef takka obboleettii isaatiif hin kaardii fide takka ramziidhaaf hin fide. takka gurbaa mataa irra godaanaan irra bahe saniif hin fide Hussein isa maqaan isaa Hussein isa haa godhu kun olaattuun isa caalaati ta caalaan na biraan dhufu tuni qabatee ta nama kiinaa caalaa fidduutu fuudha hadiyyaan tunoo maashaa Allah laalmee taalaa hadiyyaa ajaa'ibaati irraa deema tuni ta caalaati wanni isii keessa jiru immoo hanga caalaa biraan geessu takkatti banamuu hin taatu laal wanni tun ilaal hadiyyaan tun hanga caalaa bira geessu takkatti banamu hin taatu kaardii ammoo ulaa ulaa karraa jalaan akkana ol facaaftee deebita kaardiin kaardiin aruusaa ta'u maqaa kiyyaa beeka caalaatti irra jira san rakkoon qabu kaardiin ulaa karraa jalaan laal akkana neexxee deebita jaalatanii ilaalan takka ulaan akkana qabdime akkana gassuu italaa ulaa Eh. karaa isiin qabdutti tana ammoo hadiyyaa akka biraa dhabdu caalaan jaakkeeta uffatee jiraate qamisa uffatee jiraate caalaa akkanumatti itti qabdee bira qotta tana ifiifuu ganaa caalaa waan san jala deemee hadiyyaa tana baruun qabaa jee furata taniin siin jedhu tuni caalaa bira abbaa tokko iddoo siin garre hammaas namni ni siin argin laal garta tanaa si hojji jira laal anaa fi tana ifi rabbii tokkicha insha allah galmanii geenya wanni ani si deemu tun ani maaliif arra tana qabachuu jechuun wayin an deemuun insha allah galfanaaf geessi hordoftootaa fi daawwattoota kiyya na hordoftoof na hordofaa wayin anti jiru qabsoo tiyya mush dhimma namaatiif qabsaa'uutti hin jiru haqa kiyyaafin qabsaa'u jira dirqama haqa kiyya arkachuun qaba dirqama tolaan taate dirqamaan taate arra bidaash waan tanan dha'u laalani taa'e maaliif hin bidaash waan tanan dha'u caalaa arkachuudhaan qabaa akkam jettaati Asirratti wanni jedhu. Ah, Laalle.
Laal tana akkanatti laal wanni tun laal ta caalaadhaa kannitu Mm. kopha jirti laali keessa ta caalaadhaa kannitu laal waan tana irra jira laal ta caalaa kannitu laal kophatti caalaaf kannita tana inni nuni beeka ta caalaa ifiifuu isa yaamti maaliif Mm. isa yaamti hadiyyaa tanaa jala jira laal laal waan tanaan hin tuqe laal jala kanaan gartaa jala salaa waan irraa gara ra'u Mm. waan san hin tuqe laal qabadhu ulaa karraa dheeyxeeti ulaa isaanii akkanuma jalaan nayxa laa ulaa jalaa laal akkanumatti laa laal ulaan akkana jirti Eh. akkanumatti laa ulaa jalaan chibattee ol nayxa ifiif mana seenti Ayyee. ani feetu abbaan fade fuudhe ani irraan kaayyenne Mm. ammoo tuni gahuu baannaan Eh. yaa wayila waan si qabatu eegi Abshirin. bilaashan itas biitanan dha'u taa'ee Mm. yoo wanni tun caalaa bira gahuu baatte Washa kayya dala. Lafaa sin kaayamii wanni tun. Jaakkeeta kee kana keessaa hayis hin bahin. Ijji namaatii sin arkin. Aduun sin arkin. Tamaam. Aduun hin arkin wanni tun. Aduu baata taanaan si beekaa beeki. Si tahammilata. Tuni ammoo rakkina takka hin qabu. Tana maal goota? Ayi tafee kaanuu dhahee ta caalaa bira. Yoo xariiqni san siim jaa'u baatee sana caalatti hannuu dadhabde. Anaatu xariiqa biraa sii mijjeessa. Yoo xariiqni itti nayxu sii dhabu ba- sii dadhabdu ka taate Mm. natti deebifta tana. Ayyee. Akkaan itti itti naqoonkuus Mm. anaan mara sii hima. Tamam? Ayyee. Tanaa jettee numa hin cinqatin fardiin kaardiin jalaan seenudha. Kaardiin jalaan seenaan ifiif maanoon dhooti. Ayyee. Ani fardiin tii kaardiin seenu tan immoo caalaa akka xitti kannitu Mm. kaxxaa biraa jijjiireetiin Mm. waan addaatiin sii dhufa. Akkasuma haun dhibna ifin caalaan dhufee sirraa furatuun sii godhatan. Ayyee. Ani caalaa arkachuu qofa. Caalaa if harka deebisuu bichii. Obboleettiin nama sheekaa bira geessin gamana geessin. Aboo feetan udaan saree mataarra dhoobaa waan takka fiduu hin dandeessan. Haruma feetaniin deema. Yoo nabii irratti harka kannitee caalaa deebifte qofa. Ani laal lafa hidhadheetiin taa'u jira. Kofla kiyya kana dhugaan sehin. Nama koo kofla kaduun sehanii jira. Yoo du'ellee kadu'en sehanii jiran. Ta akkanaati firraa if eeggannaa godhii ramzii dhaynabuu gurbaa mataa malaa Hussein. gurbaa Hussein ittiin beekan gurbaa irra godaanaa mataa irra baate ka mataa sallaadhaa san Eega mataa asfaaltii san. ee ka mataa asfaaltii ni beeyta laal amma ida- adeemsa kiyya irra jirta waaniin an godhi siin jedhu goote taanaan Mm. ati najjaate qofa maallaqa feetaami Mm. maallaqa kee ammarraa takka jeetiin siifiin kanna maallaqaas akkam jetta Mm. Maallaqa kee guudhaan itti furatte minna minnaa takka hin godhin. Ayyee. Maallaqa kee furadhu. As laali. Obsi. Wanni ati jetun beeke lafa tuquun taatu. Ayyee. Lafa tuquun taatu. Narraa fi lubbuuti jala teessi. Lafattis gadhiisuun taatu. Ayyee. Ammoo ani si kanu ni beekta. Mm. Maallaqni hangi kun noolii teeti. Laali. Tijjara tijjara. Eh, kuni noolii godhatta Ayyee. lakkaa ifirraa laali Tokko, lama, sadii, afur, shan, Ey- jaha. eywa kuma jaha Eh. kumni jahan kun Mm. waanuma nooliitii fi waan bishaan keetiiti Eeyyee. mushkee kan masruufa keetiitii miti Mm. kuni waan nooliiti Karaa ittiin deemu. ee karaa ittiin deemtee Ayyee. bakka san daytee bishaan feetus barbaade muush akka namni sin agarre Ayyee. sii bakka san seentu sii waan kana dalaytu Mm. noolii ta'e ni godhatta hidhayta masruufa kee feenaan masruufni kee narra jira. Ayyee. Akkam jetta? Akkas ayyee. Waan barbaaddu guutuu kee Hmm. anaas sii kana. Noolii godhattee tuma deeytee ati kaarduma san jalaan naa darbuudha. Abshii. Ani kaardiin san naa seente taanaan Mm. ani na jahe. Arra tana arkachuudhaafuu ani na jahe. Tanatti meeqi ani arra sheeka ta'uu waan tana fudhadhee arra sheeka ta'uudhaaf Hmm. ta'aaba meeqatti waan tana arkadde safaataa kanatti hin arkanne Mm. sheeka ta'uudhaaf wanni tun jechuun lubbuutiyya. beeki. Ani waan tanaan waa meeqa dalaguun hin dandeenya ganaan eegantu kan harkachuudhaaf. Ani sheeka ajaa'ibaa kan namni nan beeyne alhamdulillaahi waa hedduu fi wanni tun bareedduu beeki dhagaan kun. Laataraa takka asii takka tichi kana tichi gadhiifnaan caalaa tun fi na bira fiddi laal. Laal. Mee Alhamdulillah.
si laaluu taraa takka si dhahee Kenna. si dhahee si laaluu taraa takka laamee si dhahuun fadhu Mm. yoo ati waa taate Mm. namni gaggeessaa kiyya ta'u hin jiru namni akbaara naafitu jiru ati. Sah. Ati jechuun ati tuqamuullee hin taatu Mm. karaa tokko maquu hin taatu abbaa fedhe taanaan sittiis hin dhiisu Mm. ati lubbuu ta'e anaa si dura wareegama. Gawwala caalaa abbaa fedhe taatee sittiin dhiyaadhaa wayiin si godhaa kasiin jedhu taate taanaan Mm. wareegamni kee ana. Ayyoo. Na wareegamaniiti achirraan si dhufanna tana beeki obboleessa kiyya taata Mm. wauma takka fiduu hin danda'u obboleessa kiyya taanaanis Mm. maaliif fiduu hin dandeenye Ayyee. anaa si bira jira maallaqa illee tasii kan mitu ani Ayyee. isarraa fuutee ati obboleessa kiyya hojjumaanuu haasawa hin godhin Kaa. obboleessa kiyya maaliif hin siin jaa Mm. akkaanii fi naafi caalaa wal qunnamnu hin fadhu Sa- maal barbaada inni Mm. anuma fi caalaa adda bittinneessuu barbaade ani kaayoon tiyya wanni ni caalaa barbaaduuf Mee namticha keessa waan taala koytanii firii meeqa naa himuu dandeessanii jirtanii? Akkas ilaala. Akkanattiin isin dura qabee deebisa namni lakkaa'ee tanaasanii jee himuu danda'u hin jiru.